Halo nan dam cio hna maw? Tuni cu Kawlram chung i kahdohnak thawngpang pakhat in ka rak chim ṭhan lai i tuni ka chim dingmi hi ngaih a nuam ngaingaimi kan ca thawngpang ṭha ngaingaimi a si caah Nan hawile nih an theih khawh cio nak hnga ding caah share le like le comment in thazaang la kan pe ve u ti kha amai subik ah vun som than ka vun in duh mi hna si tuni ah ka chim ding mi cu munpi ne yimiu ne ah a cang mi ka dohnak a si lai i cu ka dohnak ah cun kawl ralhrang tam taktak an thihnak kong kha ka rak chim lai Nizan October thla ni kul zinglei suimilam paruk hrawnghrang ah khan GPDF le a ṭangrual phu PDF ṭangrual phu hna nih Gmyuni ah ummi Tata Gtatachi an timi cungah keih a cawngmi keih a hakmi ralhrang minung zakhat hrawng cu PDF ṭangrual phu hna nih an pel an pel hna i an va kah hna ti si. Cu kahdohnak ahcun meithal hmemi lawng si loin forty mahmah pawl le sniper zong kha an hman hna i fak ngaingai in minute sawmli tuk hrawng an va kah hna ti si. Cu minute sawmli hrawng an kah hna hnu ahcun Kawl ralkap lei kha Minung palhei riat a hmun ah an thi i hliamhma a tuahmi zong kha tam ngaingai an um ti si. Cu hnu ahcun PDF tangrual phu hna cu hnu ah an tawn i no an soh. No an soh i khuate pakhat Wanpawng timi khua pawng uh, Yimil ne ṭhiamṭhiam Wanpawng timi khua pawng an phanh lio ah Kawra hrang minung sawmthum hrawng nih lam in an rak ot hna i an rak kah hna ti si. Cuka hmun ahcun PDF le Kawl ralkap cu fak ngaingai in suimilam pahnih le a cheu hringhran an i kap ṭhan ti si. Cu tikah Kawl ralkap lei kha an sitciang ning nawn bakin an thi ti. Uh, PDF biachimtu pa nih media sinah a chimmi lebang cu ralhrang kha minung pakul le pariat pakul le pasarih an thi i a dang a tangmi minung pathum kha lo diam an zaam ti. I a fawinak kan chim ahcun an si ciang ning bakin PDF nih an hloh dih hna. Cuticun ralhrang hna nih an tliktakmi le an thihtakmi hriamnam pawl kha PDF nih an ser hna i meithal pahlei hnih le kuanfang thongkhat le zanga renglo kha an ser. Cu lengah cun kuthlonh bom hei ti bantuk, handform hei ti bantuk, nam hei ti bantuk zong kha zeimazat an ser si nain kha pawl kha cu a detail in ka rak chim ti lai lo. I anmah PDF lei zong in tutan kahdohnak ah minung palei hnih hliamhma an tuar i cu hliamhma a tuarmi palei hnih chungah cun minung pahnih kha cu an nunnak ca zongah thinphan awk ngaingai a si ti kha media sinah an hun chimmi si. Zica ruangah cun hawile hna tutan i thawng kan theihmi hi thawngpang sawhsawh si lo. Thawngpang ṭha ngaingai si. Ni nikhat voikhat tukahnak ah ralhrang minung sawmli leng an thihmi hi kan ca thawngpang ṭha ngaingai si ti kha hika hin vun chim nolh ṭhan ka duhmi si. Rak kan ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Kan Pace a rak laih rih lomi na si ahcun like le follow te kha rak tuah ve ti kha a donghnak ah vun chim ṭhan ka duhmi si. Lunglawmhnak tampi ka ngei. Chun ṭha, mang ṭha dih u.